Indi şu taýda pygamberimize zulum edip otyr. Nähili zulum edýär? Algysy baram bolsa entek wagty bolmady. Wagty bolandan soň pygamberimize wagtyň boldy bergiňi ber diýmeli. Ondan bermese bir küçük wagt bermeli. Ondan bermese bir adam bir sene men eder. Sögüşer ýa şuňa meňzeş bir zat talap eder. Emma entek wagty doly bolmasa bile bile gelip zulum etdi pygamberimize. Pygamber aleýhisselam şonda-da geçirimli boldy diýýär, Halymlyk bilen, selimlik bilen, güler ýüz bilen bagyşla doganym diýip diýýär. Wagtym golaýlapdyr, hazaram tutmandyryn, ötünç soraýan diýip ötünç sorat diýýär. Diýip bilýär, şo mahal entek wagt bolmanka gelip aýdaýmaly bolyn, el galdyrmaň näme diýip bilýär, ýa güýjem ýetmän durana, emma şony etmeýär, şo zulum eden adama ýagşylyk edýär, ýamanlyga ýagşylyk edýär, bir-de ýumşak bolýar. We aýdýar, Eý, Omar diýýär. Ýa Ömer diýýär, Sen muň diýýär, muňa el galdyrdyň, sen git-de indi diýýär, Beýtulmaldan diýýär, oljadan muňa näme bergimiz bar bolsa, sen hem git-de ber diýýär. We diýýär, Razylaş munuň bilen diýýär, muň göwnüne degsin seň diýip aýtdy diýýär. Pygamber Aleyhisselam şol ýaly ahlaklygy elden bermeýär. Indi ýanky Hazreti Ömer radiyallahu an ýanky Yahudi bilen gidip barýar. Den ýöreme nirden tasanjyrap, towlanjyrap pygambere bolan söýgüsi bar anyň. Pygamberi el galdyrdy diýip, gaharly, öňden taýsanyp towlanyp barýan Hezreti Omar razyýallahu anh yzdan ýahudy gygyrýar diýýär, Eý, Omar, aýak çek! diýip, diýýär. Sen meni tanadyňmy diýip aýtdy diýýär. Omar razyýallahu anh aýtdy diýýär, Käşgä tanamasadym diýip, diýýär. Sen ýehudylaryň, Töwrady, Injili bilýän adamlaryň alymy, üstesine-de baý adam, sylagly adam diýip tanalýaň. Näme siziň kutsy kitaplaryňyzda, mukaddes kitaplaryňyzda alym adam, öwlüýä adam ýa-da pygamber adam sylanylmaly, hormat etmeli diýip bir ýazgy ýokmaý diýýär. Pygamber Aleyhisselam geldiňde sen ne ýok men ýok el galdyryp goýberdiň biedeplik edip. Sen alym adam-a diýip diýýär. Şonda ýa Omar howlugma diýip diýýär. Sen howlugma men diýýär bu zady ýöne ýere etmedim diýýär. Men diýýär her bir diýýär adamlar diýýär pygamber o jadygöýdir o pylandyr diýip ýamanlap ýörseler hiç birini diňlemän özüm pygamberleriň sypaty şunda barmy ýokmy diýip diýýär biziň kytabymyzda pygamberlerde üç sany sypat bolmaly. Şol sypatlaryň hemmesi şu pygamberde barmy? Şol sypatlar bar bolsa, onda şu hakykatdan hem pygamber men şuňa iman getireýin diýip, şu işi etmeli boldum diýýär. Pygamberiň sahylygyna gözüm ýetdi diýýär. Zulmedeniň günäsine gözüm ýetdi diýýär. Günäni geçýänligine gözüm ýetdi. Ýamanlyk etmeli boldum, ýagşylygyny gara çarýar diýýär. Şu geçirimligini hasam gözüm ýetirýär, ýamanlyk etmeli boldum. Sizem daş-töweregine seremjan bir ynamyňyza girdim, ýagşylyk etdim, ýamanlygymy etdim diýýär. Men indi gözümi ýetirdim diýä, Muhammed aleýhissalamda hakyky, ol Muhammedül Eminde diýä hakykyda pygamberiň sypaty bar eken, ol geçirimli adam, dogrudan hem pygamber bolmadan beýle geçirimli bolup bolmaýardy. Hemme alan beren karzymam geçýän diýip diýä, häzirki bar mal dünýämi din islam üçin bagş edýän diýip aýtdy diýä. Seýit yzyna dönüp Pygamber Aleyhisselamyň ýanyna gelip musulman bolýar diýjek maňa. We sahabalaryň içinde alym ulama sahabalaryň biri bolup ýetişýär. Bu rowaýatdan näme mysal almaly? Pygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we sellem sünnetine boýun bolmak hemmämize wajyp. Allahu Teala atiýullah we atiýur rasul. Allaha boýun boluň we onuň resulyna boýun boluň diýdi. Eger Allaha boýun bolsak, eger Resulyna boýun bolsak, onda biz olaryň halaýan zadyny, Allahu Tealanyň onuň Resulynyň halaýan zadyny etmeli we halaýan, halamaýan zatlaryna da daşda durmaly. Ana şeýtsek biz takwa bolup bilýäris. Bu birinji musulmany bezeýän zat da onuň geçirimliligidir eziz jemaat. Indi bir adam geçirimli bolmasy üçin Gahar-gazap diýilýän zady, ulumsylyk diýilýän zady ýuwutmasy gerek eziz jemagat. Bir adam gaharyny ýuwudyp başarmasa, ol adam hiç haçan geçirimli bolup başarmaýar. Pygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem birnäçe hadyslaryny size getireýin inşallah. Ibn Mes'ud radiyallahu anh Pygamberimizden gahar-gazap barada aýdan hadyslaryny şeýle rowaýat edýär. Bir gün Pygamberimiz sorady diýýär sahabalaryndan, Mä ta'udduna sur'ata fikum diýipdi. Siziň araňyzda kimi pälwan, batyr, dogumly edermen diýip atlandyrýaňyz diýýär. Siz kim nähili adamy indi pälwan diýip tanaýaňyz diýýär. Şonda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we selleme sahabalar jogap berýärler, Allazi la tusri'uhur rical diýip diýýär. Erkekleriň ýeňmäne güýjüniň ýetmeýän adamsyna, dogumly bolan, güýçli bolan adama edermen, batyr adam diýip tanaýas diýseler, Pygamberimiz aýtdy diýýär, Lä diýse, ýok diýse. Walakinnehullezî ýemliku nefsehu indel gazab. Ýagny, ýok diýse, hakyky pälwan gaharlanan wagtynda nefsine eýe çykyp, Nebsini ýeňip, gaharyny ýuwdup bilýän adam pälwan adamdyr diýipdir pygamberimiz. Muňa mysal Pygamber aleyhissalatu vesselamyň sünnetlerini durmuşynda dolulygyna amal etmäni başaran Hazreti Ali kerramallahu wejh bir gün jihatda watan söweşinde bir kafir adam bilen bagtlaşdy diýä. Kafir adamyny Aşana aldy diýýä. Ýöne kellesini janyny alaýma. Musulman bol diýýä, musulmançylygy kabul etmeýä, Alla iman getir diýýä, pygambere iman getir diýýä, getirmeýä. Indi damagyny çalaýmaly, şu kellesini alaýmaly wagt gelende sen ony öldürmeden o seni öldürjek. Duşman. Watan söwüşi gidip dur. Diýip, şonda Hazreti Ali kerramallahu wejh janyny aljak bolup duran wagtynda ýaňky kafir aşagyndaky ýatan kafir Hazreti Ali kerramallahu wejh Allahyň ýüzüne aňasyn ýüzüni tüýkürip goýberdi diýär. Daşyndaky tomaş edip oturan adamlaryň pikirine geldi diýär. Ha, öň kafir diýip öldürjek bolup durdy Hazreti Ali muny. Indi ýüzüne tüýkürdi, äbir param parçam eder, bölek bıçak eder, o muny allyk diýär. Çekinýärdiler diýýär. Emma Hezreti Aly kerremallahu wejh radiyallahu anh hiç zadam etmedi diýýär. Tuzurdy üstü başyny sakyp ötä gitdi diýýär. Goýuberdi diýýär. Asudalyk jeň gutarýa, asudalyk bolanda soraýarlar, "Ya Ali, sen ol adamyny bagyrtlap aşagyň alanda ýüzüňe tüýkürdi. Sen oňony kafir diýip öldürjek bolup durdyň. Ýüzüňe tüýkürdi, beter öldürmeli näme diýip diýýä. Bularyny bölek-büçek eder-ow, gaty gahary gelendir-ow, ýüzüne tüýkürdi-ow, kafyryň tüýküligem nejasatdyr-ow diýip pikirlendik, emma sen hiç zat etmediň, ony goýberdiň diýýä. Onda Hezreti Aly kerramallahu weje aýtdy diýýä, Äý dogan diýip diýýä. Men ilki öldürjek bolup durkam, Alla ryzasy üçin şu kafir adam Allanyň ýigrenýän adamsy diýip öldürjek bolup durdum diýýär. Emma ýüzüme tüýkürende şahsy öz gaharym geldi diýýär. Ynsany gaharym geldi, öz şahsy gaharym üçin kafira bile el galdyrman diýip aýtdy diýýär.

Leýseş-şedidu bis-surati, innemeş-şedidullezî ýemliku nefsehu indel-gazab, Güýçli adam göreşde garşydaşyny ýeňen adam däldir. Hakyky güýçli adam gaharlanan wagty gaharyny ýuwdup bilýän adamdyr diýipdir. Resul Ekrem sallallahu aleýhi we sellem bu hadysy aýtmaklyk bilen nämäni düşündirjek bolýar? Her bir adam gahar ýuwutmaklykda Allah ryzasyny gözlemeli. Allahun tebaraka we taala ynsanyň özüne nefs diýilen bir zady berdi, gahar diýilen bir zady berdi. Şol zatlary ýeňip, synagdan dogry geçmeklik üçin şol zatlary berdi. Allahun tebaraka we taalanyň bu synagyndan geçjek bolmaly we her giz Gaharyň geläge-de özüňden özge birine ýa sögüp, ýa el galdyryp, göwne degäýmeli däl. Ebu Waýl diýlen adam bir adam bilen Urwanyň öýüne baranda, Ebu Waýl diýilýän adamyň ýanyndaky Urwa bir zat diýýär. Bir zaty gapdalyndakyň gaharyny getirýär. Şonda Urwa diýlen hezretleri Şol bada täre talmana gidýär. Gapdalyndaky adam bir zat diýip gaharyny getirýär. Bu da dünýäden gahar geldi, bir zat agzyndan bir söz çykmasa, hemen şotaýyn taşlaýar gidýär-de täre salyp gelýär. Waýt denen kakam, kakam diýip atamdan eşitipdir diýip, atamam kakasyndan olam diýip pygamberimizden eşitipdir diýip bir hadys aýtdy diýip.

Sadaka Rasulullah, Hadysyň manasy şeýle, Gahar şeýtandandyr, şeýtan otdan ýaradylandyr diýýär. Ot hem suw bilen söndürilýändir, eger şeýle bolsa sizden biriňiziň gaharyňyz gelse, gaharlansaňyz, gidiň-de, käret alyň diýip aýtdy diýýär. Pygamber aleýhissalatu wesselam bu hadysy näme üçin aýdýar? Adam gahar gelen wagty gul hakyna raýat edäýmesin, gul hakyna giräýmesin. Pylanyň pylany edeýin-ow diýäýseň, ýa zalim eliň alynmagada düşünşäýmeli ýerine eliň aldyryp bir musulmanyň göwnüne degdiň, Allany gynandyrdyň, şeýtany begendirdiň. Pygamber aleýhissalam näme diýýär hadys şerifinde? Irhamu turhamu wagfiru yughfar lekum. Rehim ediň, rehim edilersiňiz. Geçiriň, geçirilersiňiz. Ýagny sen rehimli bol, kyýamat mahşer güni Allah-da saňa rehimli bolar. Sen geçirimli bol, kyýamat mahşer güni Allah-da saňa geçirimli bolar. Eger bir adam saňa ýamanlyk etse, seniň gaharyňy getirse, şol wagtda kelläňe gelmeli zat näme? Şeýtan ony waswasa berdi. Saňa ýamanlyk etdirjek. Indi saňa weswese berip, senden a, seni ondan ar aldyrjak. Şeýdip ikiňizi çatyşdyrjak, gyra geçip güljek. Allah-da, Bularyň men ikisine-de akyl berdim, emma bigrem akylyny ulanmady, nebsiniň haý-huwusyna gitdi diýip, Allah gynanjak. Şol wagt kelläňe getiräwere, Aý, bula nebsine uýýar. Eý, Allahym, muny aldaýan şeýtanyň şerrinden saňa sygynýan diýip, sen şonuň weswesasyndan saklansaň, Kyýamat mahşer güni gelýär-ä. Sen şol güni göz öňüňe gelmeli. Şol wagtda Allah jelle jelâluh, Eý, bendäm, men seniň pylan, pylan, pylan günäleň geçdim. Çünki sen şeýtan aleýhillana, seniň we meniň duşmanym, seni aldap dostuňa, bir dostuňa saňa ýamanlyk etdirende, sen akylyňy ulandyň, geçirimli bolduň. Şonuň günäsini geçip, meni begendirdiň, şeýtany gynandyrdyň. Indi men seni begendirýän diýer.

Şonuň üçin şol hadysy hemişe özüňize ýat tutmaly diýjän adam. Sen ýagşylygyny et, derýa at, balyk biler. Eger balyk bilmese, halyk biler. Halyk her bir zady görgüjidir. Ol semi'a we basirdir inşallah. Celle Jelaluh. Ýene de Ebu Zer el-Gifari diýilen sahaba rowaýat edýär. Ol hadys şerifinde şeýle diýýär.

Näme üçin pygamberimiz diýýär? Çünki adam oturan wagtyna bir ýamanlyk etmäne, dik duran wagtyna bir erbetlik etmäne, el salgamana golaý-da, otursyn diýýär. Gahar gelen wagty otursyn diýýäni şu el galdyryp bir uruş turup bir zat edäýmesin garşydaşyna gahar gelen adamsyna diýip otursyn diýýär. Ýok, onda-da gahary geldi, gahary ýatmadymy diýýä, gahary ýatsa ne gowy diýýä, gahary ýatmadymy, otyr hal adam bir erbetlik etmäne bir zat alyp salaýmana ýa uraýmana laýyk-da, onda süýnsin diýýä. Ýani bir ýamanlyk etmesin diýen pikirde diýýär Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muny.